Үзе Татарстанның халык рәссамы, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе, Казакъстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Казакъстанның дәүләт бүләге иясе Камил Муллашев. Хәерле көн, Камил ага! Хәерле көн! Менә Дөнья студиясендә күрергә без бик шат. Исән-сау килеп җиттегезме? Аллага шөкер, бәр яхшы. Казанга кайтып, менә үзем дусларымны күреп, бергә Хәл белешеп менә миңа шундый шатланып утырам. Менә Казахстанга барган саен без сезне күрми катмыйбыз, Аллага шөкер. Барган саен сезнең мастерскуйда булырга тырышабыз. Андагы, ничек дип әйтим, үзе бер мөхит, үзе бер музей дип әйтергә кирәк. Һәм сезнең бик менә соңга баруыбызда сезнең бик зур хыялыгыз бар икәнен һәм аның проект эскизы белән дә танышып кайткан идек. Менә нинди хыялыгыз бар сезнең? Хәзер мин ике, ике зур хыялым бар. Беренче Сөембикә э, хәй- искәрткечне шул Казанда кую. Икенчесе үземнең э, шәхсән музей галереям 6000 квадратный метр. Нурслан Абич уган ул проектны яхшы белә. Ул ге- бул Астанамыз өчен бик файдалы э, нәрсә. Минем меңга якын э, рәсемнәрем, картиналарым

Шунда татарларның бәйрәмнәрен, ниләрен күбрәк уздарып, уздару, әннәкәен әдәби, сәнгать көннәрен татар артистлары белән шундагы кешеләр и Казаннан күбрәк чакыртып, условиенда и кунак өюдә бар, ресторанда бар. И барлык нәрсә яхшы үткәзүгә мөмкин андый зур конференцияләр, җыелышлар йөзләгән кеше үткәзүгә була. Шул сәбәптән ул бик өлкән проект. Уган хәзер бөтен нәрсә яхшы бара. Менә хәзер инде Астана шәһәр әкемияте Барлык үзләренең ярдәмен эшләп ятырлар. Бу президентның указы буенча. Аллага шөкер, бәр яхшы булса, шуны да тагын мин зур эшләрне эшләсем килә. Аны хәзер минем мастерскоймда, шибәрханамда күп нәрсә эшләргә, зур нәрсәләргә урын җитешми. Идеялар, максатларым бик күп. Шуны анда скульптура ягыннан и башка живопись ягыннан да күп эшләрне эшләсем килә. Вот и татар темасына да яңача бер уйлар белән Эшләп картиналар эшлисем килә. Камил ага, менә татар язмышы шундый инде ул. Ул сездә дә чагыла. Кытайда туып, Казакъстанда яшәп, үзегез Татарстанның халык рәссамы. Сезнең эшләрегездә халкыбыз тарихы да, халкыбыз яшәеше дә, халкыбызның шәхесләре дә чагыла. Казанда булган күргәзмәгездә дә Сез шундый рәсемнәрегезне алып килгән идегез. Менә шушындый тагын күргәзмә Казанда эшләргә җыенмыйсызмы? Андый теләк юкмы? Ну, быел минем 75 еллык юбилейны казакча мерей тойы ди, инде шуны үткәзү өчен Астанада зур күрмә була. Инде мин октябрьнең 27-сендә туган көнем. Шунда ике җир талашалар, бездә эшлә, бездә эшлә дип, шунда Форте банкның зур э, матур э, неме күргәзмә э, залы бар. Шулар галереясы бүген аларны сентябрьдә үткәзәм, аныкы ноябрьдә Госмузей, Казахстан мәмләкәтлек музеенда шунда инде основной шул юбилейга арналган күргәзмәмне шунда үткәзәм. Ул шуңа таяна. Казанда андан соң бер вакытта эшләр күп хәзер. И Кытайда үткәзеп килдем якында январь аенда. Кытайга күп барып торам, анда да Бейҗин якларга. Анда да чакырып тора. Инде Казанда Алла боерса тагын яхшы тәярланып тагын яңа эшләр белән әле алда гомер булса эшләрбез. Амин. Амин. Камил ага, ә менә укучыларыгыз бармы сезнең? Укучы мен хәзер профессор, хәзер университет ниләрдә хәзер яңа талантлы ниләрне таллап хәзер президентның особый ниткән бер университет язылды, высший учебный школа искусства дигән. Шунда мин магистрантураны тәйярлыйм. И укучыларым бар. Инде укучыларым күп, аларның эчендә инде рәссам булып Күренеп ятканлар бер икәү генә. Аллага шөкер. Бүтән кеше шулай рәссам, танылган рәссам булып китү өчен Ходай биргән талант та, тынгысызлык та, эш тә, дәрт тә кирәктер инде шулай. Әлбәттә, талант та, эшләү кирәк, анакән мәксәт булу кирәк, арман, э, изге теләк булу кирәк. Э, шул хәзер инде яшьләрнең э, Күп нәрсәсе телефон белән, интернет белән, ни белән күп вакыты шуңа китә. Шул сәбәптән аннан соң яшьләрне хәзер институттан соң хезмәт табу, акча табу, семьясын, если өйләнгән булса, аны материальный ягыннан нету уңайга төшми, шул сәбәптән һәр яктан аларга уңай түгел хәзер. Тырышканнар гына булалар инде. Казакъстанга иң беренче аяк басуым Астанага булды һәм безне аэропортта сезнең тормыш иптәшегез, хатыныгыз Роза апа каршы алды. Һәм иң беренче чәйне без сезнең өйдә эчтек. Менә миңа Астана дип әйтешкә, иң беренче күз алдыма шул килеп баса, иң беренче кунакчыл, җылы чәй, якты йөз белән каршы алган Мулашевлар гаиләсе. Роза апага сәлам әйтегез, Роза апага күп итеп. Рәхмәт әйтәм. Менә мин сезнең өегездә булган вакытта мастерскойда күрдем анда Роза апага багышланган картина да бар. Ә аның әти-әниләренә дә. Гомумән, менә халкыбызның йөзен чагылдырган рәсемнәр сездә саклана. Бу бит инде э, алар йөзендә менә халкыбызның үткәне, бүгенгесе э, чагылыш таба. Да, я. Камил ага, ә менә бүгенге көндә Казакъстанга татарлар ничек яши? Безнең бит инде ике халык арасында дуслык бик нык, Аллага шөкер. Бик яхшы Казахстанда мин бик үземне иркен саныйм. Үз татарыма булган сүзләремдә татарым мактап йөрәм кайда булса да. И беркем кимсетеп я булмаса милләтебезне басып торган кеше юк. Безнең хәзер конгресс Татар башкор да несе бар, конгресс оешмасы бар, шунда Тауфик Кәримев башкара. И безнең үзебез шунда җыелып, үзебезнең уйларыбызны әйтәбез. Хәзер Ассамблея народов Казахстан Казахстанның анда безнең актив эшләребез бара, уйларыбызны әйтәбез. Казахстанда иркен яшибез. Анда, Аллага шөкер, ешкандай басым телгә, нигә булган басым юк, но без инде әзәеп барамыз күбе хәзер Казан, Россиягә, Татарстанга кайтып баралар. Шул сәбәптән хәзер халык күп булмаса да, әмма ләкин үзме ихтияры яшәү. Инде Барлык мәсьәлә там тел мәсьәләсе кечкенә тирән, нигә дисәгез, казах теле хәзер основной тел булып ятыр. Дәүләт теле. Дәүләт теле, и ул идара вакытында уку җирләрендә дә шул казах теле Ир белән белешкән. Ну, тел белсәгез, бетте, яхшы барлыгы. Шул сәбәптән ул инде казах халкының үзенең э, дөрес, минемчә, я это шундый э, тура күрәм. Э, Хәзер олар үз милләтнең тарихын, мәдәниятен шунда 30 елдан бері менә э, как әлгі мөстәкіллік алғаннан соң олар шул бірінші тарихына

Менә яшьләр, 30 яшьтәге кеше хәзер үзенә шундый мәгърур күрә, мин казак дип шундый горурлык хисе күченде. Вот шуңа шул эшләр мәмләкәт дәрәҗәдә алып барып Назарбаевның сәясәте буенча мәгърур милли горурлык булмаса, башка ягында тел мәсьәләсе дә и Тормыштагы үз милләтенә булган муамиләсе дә башкача булар дим. Бер булганнан бар да була ди халык, әй бит. Сез рәсем дә ясыйсыз, матур итеп гармунда да уйныйсыз. Сезнең өйдә булган вакытта матур итеп сез безгә халкыбызның көйләрен, бигрәк тә Каз канаты көен дә уйнап күрсәттегез. Ул видео минем архивымда саклана. Менә без бергәләп әлеге язманы

Камил ага, менә әңгәмәбез ахырына якынлашып килә. Менә безне карап утыручы, безне тыңлап утыручы милләттәшләребезгә нәрсә дип әйтергә теләр идегез? Ну, үз милләтенә онтмасын, телен онтмасын, горур үз мин татар дип горурлансын. Балаларын, зур кеше булса, балаларын, оныкларын, барны шул милли рух белән тәрбияләсен. Нигә дисеңез, милләт югалса, олы әлеге Расул Гамзатов әйткән, Если я узнаю, что мой язык умрет завтра, я лучше умру сегодня, дип. Шул сәбәптән, Милләтнең милли милләт булуы өчен һәркем үзенчә күкәендә мәгърурлек, горурлек, шул милли рухны югалтмауга тырышу кирәк. Амин, шулай булсын. Теләкләрегез кабул булсын. Ә инде сезнең иң зур теләгегез, Алла бирсә, Астананың уртасында шундый матур Муллашев исемендәге шушы мәдәният үзәгенә без әле барырбыз, күрербез, андагы матурлык белән танышырбыз.